Gakamenyete Suri ase akorwa Kumi, Homa Bay County, Gitereka, ase tobwate ekanisa yaito ekorwa ng'a Adonai Revival Church Gitereka, aaria abakwane amarieta aiga.
Bwana asifiwe Omwana Yeso abakwe. Amarieta ng'orwa Jared Machogu Omenge igo omenyete Homa Bay County.

In verses one, Igo nda narandie ekegusii, nari nomuyanda ase ekegusii, igo ninyegenete ng'a nasometigwe ekegusii, eh, monsomere Bibilia gekegusii, gose mong'e nsome ase obwango gocha kera eyemo, igo egoteba iga, Nyuma y'amang'ana ayio, Ah, ring'ana ri'Omonene rigachiera Abramu ase okorora, rigoteba, Abramu, toiroka inche nenguba yao, na eng'eria yao nebe enene mono. Abramu akamoboria, Inee, Omonene Nyasae, ninki orang'e? Naki nigo ngendererete gochia gokwa ntari na mwana, na oyorache koira omwando bw'one n'Elieseri oy'Omodamesiki. Buramu akabora, Naende rora, tong'etie abana, na omosomba oyoiborwe bw'one nere oraire omwando o bw'one. Erio ring'ana ri'Omonene rikamochiera naende, Rigateba, Omonto oyio tari ere oraire omwando oo otatiga omwana obori orarue as'enda yao, nere oraire omwando oo. Omonene akamosokia isiko, akamotebia, Rigereria gocha igoro, na obare chi- o- obare ching'enang'eni, gose nonyare gochibara. Erio akamotebia, Ororeria rwao naboigo rorabe, Monene, ase erieta ria Yesu. Ekero ngochia koreta ring'ana riao, nasabire okwana amo naintwe, ase erieta ria Yesu Kristo twasabire na kwegena. Tokaranse. Ase ama- ase amarieta igo ngorokigwa Bishop James Masega. Aa nomorandia bw'ekanisa ya Adonai Revival Churches in Kenya na ntobwate chibranch nonye mbuganda, na Nyasaye obeire omuya ase tore, korwa huduma eye agachagete 2014 twarorire obuya bw'Omonene bore ase obogima bwaito. Rero igo mbete gokwana ring'ana ri'ekesana, Igoro y'abanto bamenyete ase eema. Bibilia egokwana ng'a Abraham ekero Nyasae arangeretie obogima bwaye, asoke korwa ase ense y'abakare. Oyo ase ase ense engeni, Ramu akaira okwegena, agasoka, ere nefamiri yaye, na agasoka ere nomoigwa oye. Abanto aba bonsi nigo bamenyete ase eema. Na abanto aba, Bibilia egoteba ng'a nigo barenge abatenenku, na abanto aba nigo babwate amaicho ne chitugo chinyinge, bakegaika abanto aba chitugo chiabo chikabarentera emechando, erio mana rigachaka. Nigo ntete gokwana ng'a abanto aba nonye barenge abana, igo barenge abanto ba kong'anya korwa ense eyemo gochia ase eyende, naki ekogera obogima bwabo bwarenge gotara ne chiema nobonyomba, ekiagera konyora mbaranyora oboikaro ase bare gochia kobera. Ekero bare aa, Ruth na Abraham, Bibilia eteba ng'a bagachaka kwomana ase engencho ye chituko. Bono, Bibilia eteba ng'a Nyasae agakwana na Abraham aa ekero Abraham achia korigereria buna omonto omong'aini, akarora ng'a Intwe nabanto abamo, na amatuko onsi toise kogenderera kona-kwomana, obogima bwaito tibori gochia kogenderera buya. Mombaete gokwana nainwe ng'a abanto abang'aini baria Nyasae arangeirie igo bakoba ensemo ye richiu, na abanto abwo barigia okobwatana amang'ana atarasareka. Bibilia egoteba ng'a Nyasae agatebia Loti, Intwe nabanto abamo, inki keragere togenderere kwomana? Bibilia egoteba ng'a Nyasa Abraham akamotebia tata Loti, Ee, ense eye rigereria buna ere ngare, Bono nabaeire ribaga, mochore, ochore origererie aase arakogwenere, gokogenda komosi ning'ende gochia, gokogenda borio nainche ning'ende komosi. Agakwana na barabwo, bakaigwana. Loti akarigereria omweya, nense yarenge kororekana Ee, ense yare kororekana engiya ekwama buya ebwate riroba rigiya akagenda aroro. Aburaamu ekero atigara, Bibilia egoteba ng'a Nyasae akamanya gokwana na Aburaamu. Igo nakwo ogoteba ng'a Nyasae igo atagete abanto banyare konyora richiibu ase obogima bwabo, na ekero banyorire richiibu Nyasae gakonyora ribaga gokwana nabanto. Ebinto mbire ase obogima obo, aase tomenyete, aase chiema chiaito, aase ebinyomba biaito, biagerire abanto abange Nyasae atari gokwana nabarabwo. Nabekobearekana chibesa nchire aroro, lakini amariomana agerire abanto abange batari komorora Nyasae. Bono netagete abanto bokwegena buna Abraham batebane ng'a, Tata, inki tokobuna, ekiagera intwe nabanto abamo, koragende go chimoino, ninche ningare go chimoino? And the Bible tells us ng'a Nyasae agakwana na Abraham, akamotebia ng'a, Abraham, aase amagoro ao aratache ase ayio nakoyaeire abe ayao, ningosesenie. Nigo okwana naye ng'a chingaki chi'nge ekero tore ase eema eye y'obogima obo, ekero tore tayare koba richiibu ri'emechando ye society Nyasae yakorenta Opesto obeka ogosesenigwa kwaye ase abanto batagete koba richiibu ase ebinyoro biabo. Abanto abange in this life igo bataete koba emechando ase ense ya Kenya. Abanto abange igo bataete koba emechando ase chifamiri chiabo. Abanto abange igo batagete koba emechando nonye nase enyomba ya Nyasae. Ekiya kogera tobwate amariomana nonye nase enyomba ya Nyasae atanya koe. Lakini Nyasae, ngorigia are omonto omoremu, omonto bw'okwegena, buna Aburaamu, orateebie abanto ng'a, Abaminto, inki gekorera togenderere kwomana ekero tomenyete ase chi'emechi? Halo, ee, gwaganeire, ee, gwasesenigwe, inki keragere togenderere kwomana? Hallelujah! Bibilia egoteba ng'a Nyasae ekero Abra atebia Abrahamu egaika ase Nyasae agokwana na Abraham akamotebia ng'a Abraham ningoseseni. Hello? Bwana asifiwe. Abanto bamenyete ase ema tibari konyara korora ng'a Nyasae nabaseseni. Akamanya koboria Omonene iga, E Omonene, Ekiagera Nyasae akomotebia ng'a Aburaamu, inche neng'eria yao enene, inche nokonyora kwao okonene. Hello? Tiga ng'etie amang'ana a Elikana gati agwo buna are gotebia Penina. Penina gakonya gosaba omwana, Elikana gare komoboria ng'a omokungu oyo, yaani ting'isa inwe ekero ndigeretie, ee, ting'isa inwe abana ikomi, Halo! Lakini omokungu tachi goisaneka, buna Proverbs esera ng'a ebinto mbire bitari goisaneka, riroba, nende engumba yanya goisaneka, bakenya Bwana imanya okorotha gege. So Bibilia eteba ng'a Abraham eh, akamoboria ng'a Nyasae, ninki kwang'eire ekiagera ekero nkorigereria Omwando one nomosomba oyo oiboretwe iga abwo one nere oraeire omwando oyo. Iga ndagachiesa na tioro chiaino kidogo. Abanto baria koreng'ana ne richiko ria Abakalitayo, ekero are konyuoma, iga are ko are konyuoma, omochie Ogochia komokorera moni bwebe. Halo, ekero omokungu asinyiru konyora abana, o, oge, ogenda siku nyuma ase, ase omosomba, na giago ororo tokonyora Ajil, Sara akomotebia ng'a, Abraham, nyorera omwana korwa ase omosomba oyo. Haleluya! So e yare iri koni damaduni sa siku zire. Bono Aburaamu ere akorire nomwana oyonde oiboirwe ase enyomba yaye, na barabase koba oyogochia koira omwana oye. Lakini Nyasae akamotebia ng'a noruote oyio tari ere oraire omwando oria. Nonya togokwana nainwe buna kero kende, ebinto mbire okorigereria ase obogima bwao kwarora ng'a nabio birabase koira ribaga riao ase obogima bwao. Lakini Nyasae nabwate omoroberio oo personal, omori omoboroberio oo omonyene, na ekero akoyorenta akoyoikerania gokorokwa omoroberio oo. Ore very personal. Haleluya! Takona korigereria abaamate ng'a basesenigwe, takona korigereria abanto bande ng'a bagendereire. Ekero Nyasae arorete ogosesenigwa kwao, gakorete ogosesenigwa kore original, kore okwao aye omonyene. Haleluya! Bono tokwana ng'a goika tomanye ng'a abanto aba Nyasae akamanya gokwana na Aburaamu oyo, akamotebia, Aburaamu, ee, soka isiko. Onchokere oimore naye amotebe ng'a soka isiko. Akamotebia, Inaki? Asoke arori asoke isiko. Ekero asoka Nyasae akamotebiga, Ne rigereria igoro, nonyare kobara chi nonyare kobara chi chire aroro That means when we are living in the tent usually ebirengererio biaito igo bikobwatwa namang'ana aria tokorora. Ase hema amang'ana aria tokorora, nyomba amang'ana aria togoetera raria, nyomba. Igo onde noteba ng'a Nyasae akamosokia rari isiko, akamotebia rigereria, that is to say, iga ataete komotebia ing'aki, aye omosacha oyo nonye mokao otari konyora abana, aye omosacha oyo nonye gokororekana kwa gotire igoro ebirengereri biao,

Haleluya! Ekero Aburaamu asoka, eh, ebirengereri biaye bikaigurwa. Abanto mbare bamenyete enyongo ime bake bono. Nonye bara chitajiri bamenye edara ria chinyongo ime bake bono. Lakini Nyasae, oyo ore Nyasae omonene. Woo! Haleluya! Bwana asifiwe. Koranga kobagenda bang'a Nyasae omonene. Bwana asisiwe. Ekero nachete ekenyoro eke, abanto b'ekenyoro eke mbare barenya goteba iga, Bagochia korutoria ere togoaka chinkobi ama, amasarura ime, baborani ng'aki? Bwana asisiwe. Mbaete abanto mbabwate amache aya, batebani ng'aki? Amatanga aya tanya koera, na abaroche na ibada tore, abaroche ngosasima tore, lakini ase engencho tobegete ekegutu, barora ng'a abanto bakobera ase ekegutu. Haleluya! Lakini Nyasae oyokobareia agatebia Aburaamu, Soka isiko, aba n'Adonai Revival Church. Gontete kobatebie ng'a soka isiko,

Omonto one okorong'a chiwaet nere agakora obothegi, akarosia emofumenti ere gachandwa korwa Britain agatama koenda US. Naki ekogera babwate eheadquarter ya Seventh Day Adventist US. Iga abanto bayechagete tari abamalaika.

Monto oyotoe aiga, Nyasae oyogosibora abanto, Nyasae oyogosesenia abanto, ogosesenigwa gwaito, ogokiina gwaito buna abana ba Nyasae, gokore okonene. Soka korwa ase eema y'eriomana, soka korwa ase eema y'ogokururana na gosumbuana na koramana, tokiine. Ekero Yeso chinguru chigiya nyore korama.

Ah, intagete mobe abanto b'ekeene. Bwana asifiwe. Mokwane ekeene, na moike chira chiaino, na motenene ase ekeene kiaino. Kanisa eye ekero ya decidiri Ng'a ngogoakera ere chikora intwe tore okwana emenwa etano we speak in one voice ndate monto yare buya sare lakini emechando yabeire ekero twagosabeire twagoakere chikora abanto abange baba abachancha Hello? Nyanga enyaririe by election abwate ekina, iga achete agateba ng'a nsabere, buna nkoirana iga nkobua ekina, nkobarentera ande chisimiti emerongo ebere. Nyangenya akabua ekina, akagenda pi. Montegerete? Agakora gento geke. Nemechando tobwate. Intwe we don't beg politicians igo tokobatebia ekeene. Bwana asifiwe. 207 Daktari Mounda riria agokora egasi y'okembu, agacha aria agatoa chiribuunye, akabeka amarusa amaraba igoro, agateba ng'a, Monsabere nkobua Nyasae ngochande ng'agache ekanisa eye. Mounda akagamba, akagenda pi, hakuwaihonekana. Bwana asifiwe! Bwana asifiwe! Juzi monto onde natotebi ng'a ngotorigerie are abageni and I want to speak it before you. Hello? Bwana asifiwe! Ekiara intwe nabo tore ase gocha goika ase onye otwasiekire emerango. Bwana asifiwe! Tokabera, bokonyora tebe ng'a ganya, enchera are, enchera are, enchera are. tokaganya, nomochando noyo oyorenge, egento totatageti ase amathabau aya mwatacha noborimo. Haleluya! Totebani gento ki? Aerete hamsini yao, tenena nemeremo ya Nyasaye. Abanto aba bara

Tosoke korwa ase chiema, abanto bagenderete gosumbuana na kona-gochandana, lakini Nyasae oito gatagete arigererie. Torore ng'a Nyasae oito natagete gotogareyia, natagete tokiine, natagete togenderere. Katika mambo haya yote tunawesa kubarikiwa kwa sababu tumeamua kutoka ndani ya hema. Tosoke korwa ase chiema chiaito, tebia oimore ng'a nere, soka korwa ase ema yao. Haleluya! Koranga obokae. Bwana asifiwe. Halo? Koranga obogote bang'a Nyasae tokonye. So Abrahamu ekero asoka, Bibilia eteba ng'a agaakera Nyasae ng'a mbuya mono, akamotebia ng'a Omonene, akamwegena Omonene, akabarerwa oboronge, akegena Nyasae, ng'a egiakwana nkogora kera gento ki.

Ebiria akaba ng'a Abrahamu akamwegena Nyasae, akegena ng'a keria Nyasae ateeba nkoba kere bo. Onde togokwana nainwe rero iga, okwegena nokoba nobomaene, na monto takuna ara komogokia Nyasae. Halo.

Monyuete, tiagotwara ebirengererio ebi ase obogima bwao. Ekero kwamwegenire Nyasae, rambora ebirengererio biao, na Nyasae ore igoro nanyore ribaga anyare koba gagogosesenia akare gocha chinkubi chingiya. Haleluya! Koranga okoboko iga. Teba ng'a soka korwa ase eema. Motebi ng'a soka korwa ase eema. Motebi ng'a soka korwa ase eema. Haleluya! So Nyasae yagokwana iga in Genesis 22 verse 17. Bibilia yagoteba iga. Ah, omochakano ishirini na mbili osoma ikomi na isano na ibere iga egoteba iga. Ase ogosesenia ningosesenie, na ase okomenta nimente ororeri rwao robe oronge buna ching'enang'eni chi'igoro, na buna omokenye ore engegu y'enyancha, na ororeri rwao inarobue emechie y'ababisa bao, o. Halo, ninkomentekanie nderonyigwe, Bibilia ereba ng'a ninkomentekanie nororeri rwao ndobe oronge kobua omokenye bw'enyancha. Igo ndare goteba ng'a reo timesikika koreria ofuna kw'amakanisa amachenu. Karga inchi ya Kenya, lakini baada ya miaka michache ororeria rw'ekanisa eye bw'ororeria rw'abanto b'Omonene Nyasae natomentekanie, gateba ng'a nimbasesenie. Teba ng'a Nyasae natosesenie. Kora okoboko teba ng'a Nyasae natosesenie. Yateba ng'a nimbasesenie abaraimora, motoorete ring'ana eri, amagoro aino atacha. Nyasae nateba ng'a nabasesenie, etwabasabeire abe abae afia engiya, abarende abakonye ekero mochia gokora chinkambeini, abarende korwa ase ebibago, abarende korwa ase amachambasi, abarende korwa ase abanto babwate emeroberi emibe ase erieta riango. yateba ng'a nimbasesenie, na oyo Nyasae asesenirie, monto tari oramoragererie abe nomorogi o botuko, abe noyomogaso, abe noyonsa chinde chionsi, ng'a Nyasae ogosesenirie, o Nyasae ogosesenirie. Mbarenge bateba ng'a tomentekana ase riita ria Yesu, mbarenge bateba ng'a tosesenigwe. Ase erieta riang'o? Agateba ng'a buna omokenye orang'e nengeri y'enyancha, I will multiply you. Bibilia egoteba ng'a Nyasae agasaria obogomba bwa Sara, agasaria obogomba bwa Abrahamu, akabaa omwana. Igo ntata goteba ng'a omwaka oyo God will destroy every barrenness in our lives, na atasababisha ule muujiza na chambora chabo kanika maisha yeto. Twerigereirie ase eema eye, twarigereirie kero kende twarorire ng'a Nyasaye tari amo naintwe, naki nindache kobateebia iga, Nyasaye oito nere eng'eria yaito. Omogano bw'omoerio, my cousin, nkorabateebie ande iga narete gonteebia ng'a ki? Bono mino ng'ai chibesa chigocha korwa ogochiera esukuru? ekiara mwabo omwalimu nakorete gento kiege. Bwana asifiwe. Halo. Karango bakoya. Ng'ai chibeta chio chagokora gento kiege. Omaete amang'ana yokwegena agango obobarimo. Nkamotebia ng'a minto aro noyerigereria kende nkeyo. Kiaro nonye nkerogo nkiarenge nyomba eyio. Enyomba yare gotwa. Omanyete abanto mbare bagotwara ribero, ekero barorie nonya omorwandi atwarire egari, momanyeti omonto oyio ase arure. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Koranga okoba kwaiga? Igo mokarete ng'a abarwandi barabwo batagete gotarana amagoro? Koranga okoba kwaiga? Nkamotebia, Baba, noigwete, minto aro kende nkeiyo. Aigwa ateba, Namaene, kiara nonye mbanto mbare korara. Nabatebi chionsi ng'a nonye nebinto tware kogenda twachia korarera emechie, igo ogocha kwanyora biase ogatigwa bigatigwa isiko, embura ekabitwera. Lakini nkamotebia, Noigwete baba, chibesa chire ase omoboko o Nyasaye. Ngochire chinyinge na nkorora ore ngosoma naende nkore. Halo. Akarora ngokora form four, akarora nkogenda Bible school na ning'enderete gosoma mono ekiagera amang'ana aria naroche tintageti koyarora ase abana bane.

onyare kobikora ase erieta ria Yeso. Haleluya! Onye nenyomba engiya ya Nyasae nayerente, ogosesenigwa na okomentekana kw'Omonene nkororekana ase obogima bwaito. Soka korwa ase eema, soka korwa ase eema. Iga abana esukuru, soka korwa ase eema. Halo! Bwana asifiwe. Soka eboka bokia, soka korwa ase eema eyio. Okonya kwerigereria gwechaya, soka korwa. Onye ndiri nabete ekenyoro eke, bagoteba ng'ai namatanga are maate agwo, amatanga are maate agwo, ntame korwa aa. Halo? Kanga mokaransetie aa rero. Rero mokaransetie aa, ekiara inche naroche matanga, igo naroche abanto abanene. Oro nabanto bare naki abange? Yonda tokwana naino ng'aki igoro amaiso ao have the bigger picture of what God can do in your life twara ebicha enene yegento keria otagete Nyasaye akore ase obogima bwao onye gotagete akomentokanie onye gotagete agosesenie yonda togoteba ng'a gochakera bono soka korwa ase emeiyo Hallelujah! Bwana asifiwe. Mbarenge bagoteba ng'a tosoke korwa ase eema yokorandi maoka tochake korandi korwa ase eredio gochakera rero. Mbarenge bagoteba bo mokie okoboko igoro teba ng'a ninche ndete emia, inche ndete hamsini, inche ndete mia mbiri enchiri erandigwe ase ekepindi. Mbarenge bagoteba bo. Halo! Bwana asifiwe. Kora ngoiga. Ebinto ebi biasoa biandetera very big picture. Bwango iga Nyasae ngotokonya are. Omonto oyomo naende kera Facebook ateba ng'a onye twasoire eredio, bwango iga ne TV toroche tokogenda gocha. Na eyo ndio picha torio nayo. Haleluya! Bono abanto ba Radio Funa mora mwarete emitambo eye, we are possessing it in the name of the Lord. Haleluya! Siku zijazo Adonai tutakuwa na mitambo mikubwa hapa ya kupeperusha matangazo ya injili ya Kristo Yesu. Gotoeba ng'a Nyasae abasesenie abamentekane noinwe redo buna mogenderere gokina ase erieta ria Yesu. Akero Yesu chinkubi chingiya ase erieta ria Yesu. Ekero ngochia gosaba, ngombete goteba iga, Tosoke korwa ase eema, Nyasae oito, asesenie obogima bwaito. Rigereria oyo more nere, motebi ng'a, Soka korwa ase eema. Onye more kw'eema okonya kw'oma na motagete gosokia amatera, soka korwa ase eema eyio rigereria omana. Halo, onye more ekanisa mokonya korwanerera esadaka ye chisiringi emerongo ebere, soka korwa ase eema eyio ekiagera chibesa nchiroo chinyinge echio Nyasae abekire ase eng'encho yaito. Halo, korokobeka oteba ng'a, Soka korwa ase eema eyio. Totenena igoro.